Dim asins, gocsins! Dod, chi mor silly! Os ti fy ni symud cost ti, ond nawr fy ti di torri trwyn ti? Mae pawb yn gwybod na. Weles i fe, casuality da mam nos sadwn. Ti mor fyr o'i sws i fe? Yy na! Os maen nhw'n arfer yn boyfriend a girlfriend a cael babis! Yy na! Mae'n iawn nawr, mae wedi mynd, mae wedi mynd. Go on, cer lan to de! Iawn! Trueni na freuddwyd mor syml â hyn. Ie, cwmpo a chodi, gwella mor gyflym. Ti'n iawn? Wnest ti drio yn swydd 'na eto? Naddo, ges i ddim o'r guts i drio ail dro. Rhoes ti gynnig ma' na'm y tŷ 'na de? Paid â siarad, ry dy het! Mentro gwario fy harian! Yn y Deyrnas Diniweidrwydd, rhaid mentro ambell waith. Ac eto godi'r eilwaith i fynd ymlaen â'r daith. Hei, ti eisiau bod yn gario arni fi? Ych, na, mae mami fi'n gweithio fi bod fi ddim yn gael boyfriend nes bod fi'n deg oed. Paid gwrando ar mamis! Ond ti'n smelo a ti'n pigo trwyn. Na! Oce, ffain. Rhaid i ddrwy cusanu mi nawr. No way! Please, un bach. Na, ac yn bach y ti, coslo. Sain lyco coslo! Na, byn i dal ffili. Neu bu rai ni gael babi! Dim fel na mae babis yn dod. Fi'n gwybod dyna mae babis yn dod! Desida a Derin, yr un da pig hir. Des i o'r ardd gefn, yn tyfu yn y tir. Wel, Santa Claus oedd a fi, a Nadolig yn tŷ ni. O fol a mami y des i, drwy'r botwm bogel. Wir i chi? Wel, sôn ar wir. Fe fes i o Tesco, ail number three. Yn tyfu ar godrew naw mis o'n i. Wel, Sali Mali dathaf fi, o wy oedd dau yn y caffi. Pobl a mami ydys i drwy operation! Wir i chi! Wel, sôn am wir! Fi'n gwybod y gwir, magic yw e. Hyd a lledrith, sy'n ateb arall sy'n hwyrol i gael. Trueni na fydd y bywyd mor syml â hyn. Ie, babi o Tesco! Licen i cael tamaid o'i dychymyg a'i creadigrwydd o weithiau. Falle dylwn i ofyn i un o'r rhein helpu fi 'da'r llythyr cais 'ma. Ie, Neu gael bach o hyd a lledrith i brynu'r tŷ 'ma, sy'n mhell dros y mydjed i. Yn nheyrnas diniweidrwydd, mae pawb yn gweld yn glir, mae pob cyfaredd yno, pob peth o werth yn wir. Dychymyg sydd yn dawnsio gan wincio yn gytûn. Mae hidlaff gan bob dewin a lledrith gan bob un.

Wel, ni sy'n ennill a chi sy'n colli. Na gennym, chi sy'n colli. Chi jyst nawr yn copi, copi. Copio chi? Na, sa'n credu. Ni dweithio mis bo chi yn bwli. Iawn de. Go on. So ni'n poeni.

Cymodi a chytio bant y lle daladig ac ymladd. Lladd. Dinistrio. Rhyfela. Yn y deyrnas diniweidrwydd, os oes na gledd a dwn, daw llaw agored ffrindiau, a neb i'w frawd yn fwn. Yn nheyrnas diniweidrwydd, nid oes na ryfedd cas. Daw gwên i drechu'r dagrau, heb sôn am gwmpo mas. Gadwch eich nonsens, mae gwaith 'da ni'n neud! Hei bois, cwn fy r'un pryd am tro chwarae nesa?

Plentyn bach, pa ninnau o reidrwydd yn gytûn?